Uriye İdemova, Aydın gecede. Olar köy içinden bayağı yürgen soñ qadın atınıñ yügenini tarttı. Kerimge elinen sağ tarafqa burulmaq kerek olğanını añlattı. Yol devamında Kerim, reisniñ laflarından mında da tehnika işleri çoq yahşı olmağanını, lâkin eñ esası, Qadın ise de, reis bu işke ciddiy baqanını añladı. Demek, işni yoluna qoymaq mümkün, dep tüşündi. Reis yol çetindeki bir evniñ ögünde toqtaldı, Keldik, dedi, qısqa sayalanıp tikilgen tonçuğınıñ cebinden anahtar çıqarıp, evniñ qapusını açtı. Olarnıñ yüzlerine Ev içinde dımıqıp qalğan sıcaq ava uruldı. Zararı yoq. Şimdi qapu-pencereni açsaq, beş-on daqqa içinde evge taze baar avası tolar, dedi reis, özü evge kirdi, Kerimni de davet etti. Olar bir türlü eşyası olmağan boş ev içinde dolandılar, eki odalı, ögünde küçük sofası bar, Onıñ pencerelerinde cam yerine drang tahtası mıqlanğan. Tabanı topraq. Divarlarnıñ bazı yerleri oyulğan, eşilgen. Lâkin evniñ içi daa şimdi süpürilgen, divarları örümçekten temizlengen kibi temiz, pak. Kerim reisnen beraber kolhoz idaresine keteler belegen edi. Bu evçik öyle yerge beñzemey, Reis, Kerimge bir şey aytmay, tışqa çıqtı, qomşu evden kimnidir çağırdı. Onıñ yanına siya saçları incecik-incecik etip örülgen, on eki, on üç yaşlar qararında arıq qızçıq çapıp keldi. Qadın oña bir şeyler ayttı, qızçıq artına qaytıp ketti. Reisniñ evge kireyatqanını körgen Kerim yavaştan pencere qarşısından çekildi. O evge kirip yetiştirmeden demki qızçıq tar uzun yastıq ketirdi. Minderni reis köstergen yerge, kenişçe odanıñ törüne, töşedi. Qadınnıñ teklifinen Kerimnen qızçıq yan-yanaşa çöktüler, minderniñ ekinci ucunda oturğan reis Amin dedi, üçü de ellerini yüzlerine siypadılar. Reis qızçıqqa baqqanınen, o çar-çabik yerinden sıçrap turdı, evlerine çapıp ketti. Reis Kerimge baqtı, az-açıq külümsiregen kibi oldı. Karimcan, endi men belesem bayağı tanış oldıq. Men seniñ laflarıñnı tasdiqlayıcı vesiqalarnı körmek isteyim, dedi. Kerim bıcaqnıñ qoyun cebinden bir taqım vesiqa çıqarıp oña uzattı, reis olarnı diqqatnen birer-birer baqıp çıqtı. Anda, belki, yararlıqlar da köstergendirsiñ? Kerim birden onıñ ne degenini añlap olamadı, tüşüncege dalğan kibi oldı, soñra Yerinden sıçrap turdı, eşya torbasından kâğıtqa sarılı orden ve medallerni alıp, subetdeşine uzattı. Reis olarnı da ciddiy alda közden keçirdi, oymaq kibi ciy şınıqlı dülber dudaqlarını qabarttı, Demek, cenkte tankçı, mında mehanik, dedi hoşnut alda, alğan şeylerniñ episini saibine qaytarıp berdi. Qapıdan aşıqıp kirgen qızçıq elindeki çeçekli çayniçknı minder yanına qoydı, qoltuğındaki boğçaçıqnı reiske uzattı, qadın onı muqaytlıqnen açtı. Eki pite, bir avuç zerdali qurusı ve beyaz, hamırdan yasalğan kibi körüngen konfetler. Qadın bir piteni doğradı, çaynikten piyalağa çay tökti, Soñra onı keri qaytardı. Bir tuduştan piyalanıñ tübüne azaçıq çay tökerek onı özü içti. Soñra, sol elini köküsine yaqınlaştırğan alda, sağ elindeki piyalanı Kerimge uzattı, alıñız, dedi. Kerimge onıñ areketleri hucur köründi, lâkin bunı oña duydurmamağa tırıştı, uzatılğan piyalanı alayatqanda onıñ areketlerini tekrarladı. Kerim çay içkende reis tüşüncege dalğan adam kibi sustı, soñra ise. Evni biraz tamir etmek kerek, bu işni becerip olursıñızmı? dep soradı. Kerim qaşlarını köterdi. İnsannıñ elinden kelmegen iş olmasa kerek. Mesele şunda ki, Kerimcan, men bayağıdan berli mehanik qıdıra edim. Bu mesele boyunca bir qaç kere rayonğa da barğan edim. İşte, bu evni de şu bizge tıştan kelmesi kerek olğan mütehassıs içün tutmaqta edim. Siz mında yahşı çalışsañız, demek, o, siziñki olacaq. Reis ketmege azırlanğan alda yerinden turdı, qapınıñ yanına barğanda, Eger sizge bir şey kerek olsa, çay ketirgen qızçıqqa, Rana hanğa aytıñız. O şu daqqası tapıp ketirir. Körgeniñiz kibi, mında, qomşu evde, büyük anasınen beraber yaşaylar. Bu evge o muqayt ola edi. Aydı, men sizni yarın saba erte idarede bekleyim. İdare mında, siziñ evge pek yaqın, dedi, Kerimnen sağlıqlaşıp çıqıp ketti. Cevahir qayda çevirilse, onıñ yanıp-küygeni qaseveti yetmegen kibi, Kerimnen bağlı laqırdılarğa oğray. Köyniñ halqına, dersiñ, şimdi Kerim aqqında laqırdı etmekten ve tüşünmekten başqa iş yoq. Asılında, cenkten sağ-selâmet qaytıp kelgen er bir insan köydeşleri içün ğayet qıymetli ve maqbuldır. Kerim ise mında yañı kelgen, körümli ve becerikli boydaq oğlan. Köyniñ qızları yaz çilesinde yuvaları qozğatılğan balqurtları kibi, gizliden onıñ etrafında dolanalar, episi Kerimnen meraqlanalar. Özleri bile duymadan qayda ketseler, o yaşağan maalleden, onıñ evçigi yanından keçeler, köz qıyasından temizlengen azbarğa, evçikke baqıp alalar. Cevahirlerniñ brigadasında çalışqan qadınlar da ara taptı degence, Kerimniñ qulaqlarını çıñlatıp başlaylar. Olardan biri, Taibe apte qızı Şemsinurnen beraber endi Kerimge Quşkeldige barğanlar. Yigitni ekisi de pek begengenler, dedi. O qıznı qayda alıp baracağını bile, yigitni elge alacaq oladır da. Anda men de çapıp barır edim, amma, endi keçke qalğandırım dep qorqam, dedi kene biri. Cevahirniñ yanında oturğan qadın, Ey, onıñ qaydını sizler çekmeñiz, mehanik ne tüşüngenini özü biledir, bahıt degen şey yuğurğanıñki degil, buyurğanıñkidir. Kerim yarın-öbür kün özü begengen bir qıznıñ qolundan tutar ketirir. Epiñiz avuzlarıñıznı açar qalırsıñız, dedi. Bu laflardan Cevayırnıñ yüregi solquldap aldı, olarnıñ insannı azaplayıcı, hırpalayıcı sözlerinden qurtulmaq içün yerinden turıp ketmek istedi, lâkin diqqatını özüne celp etmemek içün sesini çıqarmay oturmağa qarar berdi. Cevahir Kerimnen soñki körüşüvinde onıñ yapqan qaba areketine pek ıncınğan, açuvlanğan edi. Soñundan yürek töründe yigitke nisbeten olğan ateşli sevgi qarşısında bu ıncınuv ve açuv, yaz çilesinde küneşniñ keskin şavlesine oğrağan buz parçası kibi, erip ketti. O, Kerimni közleri ögünde qayta-qayta canlandırır eken, onıñ çeresinde, qalbinde, baqışında, özüne nisbeten fenalıq, hıyanetlik degil de, bir sıcaqlıq, merhametlik, samimiylik is etmekte edi. Em o körüşüvden soñ Kerim analarına qaytıp ketkendir bellegen, pek yanıqlağan közyaşlar tökken edi. Ertesikünü ve ondan soñ da mında olğanını eşitip, taaciplengen tüşüncelerge dalğan edi. Esassız olsa da, yüregi tesielengen edi. Asılında tesielenmege şey yoq, onıñ etrafında o qadar dülber analı-babalı Temelli qızlar çapqalağanda, oña ana, babasız, üç qardaşı olğan, üç balalı Cevair kerekmi? O, öz fikiriniñ doğru olğanını yigitniñ areketlerinden de añlay. Kerim yolunı tapıp Cevairnen körüşmege tırışmay. Anda-mında iş vaqtında adamlar arasında körüşeler, Cevair qaynaq suv içinde qala, Kerim özüni sıqmay, onıñle lâqayt munasebette buluna. Onıñ yanından çekilip kete. Cevahir de öyle yapmaq istey, onıñ aqqında tüşünmemege tırışa, adını, sımasını, sevgisini, ğamı ve kederini yüreginden çıqarıp atmağa tırışa, lâkin onıñ bu areketleri başqa kete, acı közyaşlar altında yuvula, ğayıp olalar. Qız kene sönmez sevgi ateşi içinde çırpına. Geceleri töşegi içinde döne, bazı vaqıtlarda ondan qurtulmağa esas qıdırğan adam kibi mektep arqardaşı, birinci sevgisi Niyazi aqqında tüşüne. Bu vaqıt yüreginde bir türlü iz-duyğu sezmey. Demek, o, aqiqiy sevgi degil, bir eglence dostluq eken. O yavaş-yavaş keri çekile, qarşısında kene Kerim canlana, qızğa suvuq nazarlar bıraqa. Cevahir böyle ağır tüşünceler içinde yuqlap qala. Yuqusında bazan gülbaqçalar içinde Kerimnen el tutuşıp yüre, Bazan ise yigit oña qulaq asmay, bir qıznıñ elinden tutqan alda, cevayırnıñ yanından keçip kete. O, uyqusında çekişe, iñildey, uyana. Ne yapacağını bilmey, kene közyaşlar töke. Tünevin artıq şaşıp-şaşmalağan qız Urhiye aptege aytıp, işten soñ Lelâlarğa ketti. Yaşları biri-birinden farq etse de, eski dostlar biri-birine doğmuşlar kibiler. Özara subetleri devamında Leyla Cevairniñ yüregini taze bir yanıq, keder, ğam hırpalağanını duydı. Lâkin sebebini soramağa aşıqmadı. Dostunen aqıl tanışmaq istese, Yüregini özü açar, dep tüşündi. Cevahir de mında asılında oña derdini aytmağa, tökünmege keldi. Sofra başında çay içip oturğanda dostuna baqıp-baqıp aldı, lâkin ne decegini bilmey sustı. Cevahir Kerimni aqiqaten de sevdi. Gece-kündüz sevgi ateşinde yanmaqta, Leylâğa bunı aytsınmı? Leylâ, elbet, Kerimniñ oña nisbeten munasebetini sorar. Cevahir oña ne deycek? Kerimniñ nasıl qalpte yürgenini özü de bilmey. Cevahirge öz sevgisini bildirgen kibi, bir sıcaq söz söylemedi. Cevahirnen Leylâ bayağı vaqıtqace ekisi de analarını añdılar, közyaşlar töktiler. Cevher, mında mehanik olıp kelgen Kerim, anañ Alime apte sağ ekende, siziñ evde bulunğan eken, e? dedi Leylâ bu fikir aqılına kelgen kibi. Cevherniñ yanaqları allandılar, közleri Leylâğa tüşünceli alda baqtılar. Dostunıñ aytqanını tasdiqlar kibi başını salladı. O bizler tarlada olğanda kelgen. O zaman yaralı olıp, qoltuq tayaqnen yüre edi. Gospitelden çıqqan, anasını ve qardaşını qıdıra eken. Bizim evde geceledi. Kemalnen ekisi terek tübündeki sürüde yattılar. Leyla oña oyçan nazarlar bıraqtı. Ya şimdi o sizde bulunamı? dep soradı. Cebar közlerini aşağı endirdi, başını tersine salladı. Şimdi yoq. Mında kelgen künü bizge kirgen, Urhiye apteniñ aytqanına köre, doğru bizge kirgen ğaliba. Men işte edim. Seniñnen körüşmedimi? dep soradı Leylâ Cevairniñ sözüni bölgen alda. Cevair Leylâğa diqqatnen baqtı, Onıñ başında bizler seniñle ne qadar yaqın olsaq da, o körüşüv aqqında saña ne desem eken, degen fikir dolanmaqta edi. Soñra yutqunıp aldı, Kelsin-kelmesin, onıñ emiyeti yoq, dedi qatiy alda. Ya o da ne içün eken? Añlağanıma köre, sen onı begenesiñ. Cevairniñ çeresi qulaqlarınace qızardı. Onı saña kim ayttı? dedi köküs keçirgen alda tüşündi. Maña kimse bir şey aytmadı, Cevahir. Er şey aytılmay. Kimerde duyasıñ, köresiñ, is etesiñ, ile de deseñ, yaqın adamıñda bir al olsa, onı deral duyasıñ. Seniñ körünüşiñ, areketleriñ maña er şeyni añlattı. Yoqsa, yalan demek isteysiñmi? Cevahir yoq degen manada başını tersine salladı, Yazıqlar olsun ki, seniñ aytqanlarıñ yalan degil. Episi doğru. Lâkin sen, zanımca, başqa areketlerni de duyğandırsıñ, körgendirsiñ. Bütün köyüniñ qızları onıñ qarşısında çıraq kibi yanalar. Yansalar yansınlar. Cenk felâketinden aqay zatı pek siyrekleşti. Mıda ise güzel, becerikli, körümli yaş yigit peyda oldı. Soñ qızlar oña baqmayıp ne yapsınlar? dedi Leylâ. Men başqa şey aytmaq isteyim. Anası, babası olğan dülber-dülber qızlar turğanda, oña men, üç balalı qız keregimmi? Şimdiki zamanda adamlar öz balalarına zornen baqalar. Menimkileri oña kim olğan? Özü de bir degil de, üç bala. Men ise birinci nevbette özüm degil, qardaşlarım aqqında tüşünmege borclum. Men olarnıñ tatasım. Qardaşlarım içün mesülim. Aziz anaçığım olarnı maña qaldırıp ketti. Demek. Menim onı sevmege aqqım yoq. Leylânıñ qaşları tegiz mañlayına köterildiler. Cevairge tüşünceli alda baqtı. Seniñ aytqanlarıñda esas yoq degil, Cevair, dedi alçaq davuşnen. Elbet, böyle baqqanda sen aqlısıñ. Lâkin insannıñ yüregine sevgi degen şey kirse, ondan qurtulmaq öyle qolay olmay. O seni qayda istese, o yaqqa alıp kete bile. Ondan soñ bilmiş ol, o millet kerçekten sevse, bir türlü maniadan qorqmay. Eger bir de bir erkek qadınnını sevmese, ata özüniñ eki-üç balası olsa bile, qaşına-közüne baqmay bıraqa kete. Deycegim, eger mehanik seni sevse, üç degil, On balañ olsa bile, özüniñ degeninden qaytmaz. Şunıñ içün de çoq qafa kütme. Qızlar onıñ etrafında dolana, qarşısında çıraq kibi yana deysiñ. Ya o, Kerim, angi qıznıñ peşinden ketken? Bunıñnen meraqlanmadıñmı? Cevahir közlerini yerden almay, kim bile onı degen manada omuzlarını qıstı. Demek, meraqlanmağansıñ. Sen kimseni diñlemey, yalñız özüniñ avañnı çalasıñ, dedi Leylâ. Soñra tüşüncege daldı, bir baqışta şimdi Cevairni ozğarğan adam olıp, onı doğru Kerimniñ evine alıp barmaq, yigitniñ baqışından, areketlerinden fikirini bilmek istedi, soñra bu niyetinden. qayttı.